Kasi swin'wana swivutiso swa tiphesente ta makume-mune swi ta va swi ri exikarhi. Kasi swivutiso swa tiphesente ta makume-mbirhi swi ta va swi karhi swi tika kumbe ku tlhontlha miehleketo. Switsundzuxo, Tinhlamulo tin'wana ti va ti huma eka ndzimana kasi tin'wana ti lava vuhleri ni ku va u twisisa. Hlaya ndzimana kan'we u tlhela u hlaya swivutiso kambe u nga hlamuli swivutiso. Hlaya ndzimana ra vumbirhi ivi u hlamula swivutiso tekela enhlokweni mavitavito swiendlo swa vanhu na swivangelo swo va va endle swilo swo karhi vuxaka bya vanhu loko u ri karhi u hlaya na byona byi na nkoka a hi languteni tinxaka ta swivutiso leswi hi nga hlanganaka na swona xitshuriwa xa a ku nga xi kambela ntwisiso hi nga ha hlangana swivutiso swo fana xana i mani laha wani va lava vito ra munhu kumbe hikokwalaho ka yini laha va lava xivangelo, hlawula nhlamulo yin'we ntsena leyi nga yona eka leti landzelaka. Hi swi tivisa ku yini leswaku xin'wana xivutiso hi nga ku nyika ku yelana loku nga kona eka nhlokomhaka na hungu-nkulu ra xitshuriwa lexi? va ku xana marito lama nge i va ku nyika marito ya kona ya amukeleka ke seketela nhlamulo ya wena twisisa leswiwani loko ku ze ku va na timhaka ta ku seketela vheta u swi tiva leswaku timaraka i ta ku seketela nhlamulo ya ina kumbe e-e yi hava maraka maraka yi ta va ya ku seketela ina kumbe e-e. xin'wana xivutiso va nga ku xana marito lama nge ya vula yini va nga ha ku vutisa va ku u nga n'wi lemukisa yini a hi languteni swin'wanyana hi ku lemukisa lahawani ka ku lemukisa hi va hi vulavula na munhu hi n'wi komba leswi a a nga swi lemuki swi nga va swi ri khombo swi nga va swi ri swa kahle vunene na vubihi kumbe nkoka wa swo karhi hi ta swi twisa loko hi karhi hi hlaya ndzimana ya hina hi ringeta na ku hlamula swivutiso va nga tlhela va ku vutisa va ku u nga n'wi tsundzuxa yini loko u tsundzuxa munhu hi va hi langute leswi swi nga ta n'wi pfuna a cinca a endla swilo hi ndlela ya kahle kumbe a antswisa mahanyelo ya yena sweswo sweswo va nga ku vutisa va ku u dyondza yini lahawani hi vulavula hi xilo xintshwa lexi ku antswisaka tanihi munhu u nga ka u nga vuli ku ndzi dyondza leswaku loko u lava mali u fanele u ya yiva e-e. Sweswo a swi ku antswisi hikokwalaho a hi dyondzo yaleyo dyondzo yi fanele yi va leyi yi ku antswisaka tanihi muhlayi naswona ku va ku ri leswi a wu nga swi tivi loko u nga si hlaya xitshuriwa. Va nga ha ku kombela ku tshaha xivulwa kumbe rito eka ndzimana. A hi hlamuseleninyana lahawani. Loko va ku u tshaha xivulwa, a wu tsali xiphemu xa xivulwa. U tsala xivulwa laha xi sungulaka kona emasungulweni ku fika laha ku nga na full stop hinkwaxo ka xona. Na rito swi tano. Loko va ku tshaha rito, u nga tsali xivulwa, u ta fanele u tshaha rito ntsena, rito rin'we. A hi swi tekeleni enhlokweni sweswo hikuva swi nga ha ku tsonisa timaraka loko u ka nga endli hi ndlela yaleyo. Va nga ha ku vutisa xivutiso ivi va ku kombela leswaku u seketela mhaka yo karhi. Hi se hi vurile leswaku loko va ze va ku kombela ku seketela, Maraka i yo seketela ku nga ri ina kumbe e-e, hi swona a hi swona e-e. Va nga ku vutisa va ku u titwa njhani? Ku va u tsale ku ndzi titwa kahle u ta rhonga sweswo. U fanele u ta na tinhlamulo to fana na swi ndzi nyamisa moya hikuva, ndzi twa ndzi tsaka hikuva, ku nga ri ndzi twa kahle kumbe a ndzi twi kahle. A hi ne ka tinxaka ta swivutiso swa xitshuriwa xa B. A hi tsundzukeni leswaku xitshuriwa xa B hi lexiyani xa xifaniso. Tekela enhlokweni leswaku xitshuriwa xa B a xi yisi hungu ra xitshuriwa xa A emahlweni. I xitshuriwa xi ri xoxe naswona xi tiyimele xi ri xoxe. Tekela enhlokweni swinene ku hambana ka xitshuriwa xa A na xa B. na ku yelana ka xitshuriwa xa A na xa B hikuva va ta ku vutisa swivutiso hi swona sweswo a hi languteni lahawani mi muxaka wa swivutiso um va ku ku humelela yini ka xifaniso hikokwalaho u fanele u dyondza xifaniso u xi tekela nhlokweni xa vumbirhi va ku nyika matitwelo ya wena ehenhla ka leswi humelelaka eka xitshuriwa lexiwani hi se hi vuri leswaku ndzi titwa kahle ndzi tikahla hi swona sweswo va ku nyika vonelo ra wena ehenhla ka leswi humelaka eka xitshuriwa lexi va nga ha ku vutisa ku hlamusela hi vuenti leswi xitshuriwa xa b xi ku tiselaka swona emiehleketweni a hi yene ka xitshuriwa xa a na xa b va ta ku vutisa hi ku hambana ka xitshuriwa xa a na xa b va tlhela va ku vutisa hi ku yelana ka xitshuriwa xa a na xa b a hi xiyeni nakambe swihoxo leswi u faneleke u swi papalata loko va ku tshaha rito u fanele u tshaha rito ku nga ri xivulwa loko va ku tshaha xivulwa u fanele u tshaha xivulwa ku nga ri rito a hi languteni nakambe loko u tsala ku xitshuriwa xa a na xa b swi hambana hikuva xa a ku ri ndzimana xa b ku ri xifaniso u rhongi yini naswona tiva leswaku xifaniso xa ndzimana ya b a xo yisa emahlweni hungu ra xitshuriwa xa ndzimana ya a loko va ku seketela vheta u swi tiva leswaku maraka i yo seketela loko u titwa njhani u nga ka u nga vuli leswaku ndzi titwa kahle a ndzi titwi kahle tekela enhlokweni ku hambana exikarhi ka ku lemukisa ku nga ku lemukisa khombo kumbe swa kahle ku tsundzuxa ku endla leswaku munhu a antswisa na dyondzo ku nga leswi a wu nga swi tivi khale a hi yeneni mahlweni

Robert Gabriel Mugabe u velekiwile hi siku ra 21 Nyenyenyani hi lembe ra 1924 eKutama Mission edzonga wa Rhodexiya, leyi namuntlha ku nga Zimbabwe. A a ri n'wana wa Tatana Gabriel Mugabe loyi a a ri muvatli na Manana Bona Mugabe. Robert Mugabe loyi a nga havela magaweni ya BA na ya LLB eYunivhesiti ya Fort Hare na Yunivhesiti ya London u tirhile tanihi mudyondzisi laha a nga tshika vudyondzisi hi ku nghenelela ngopfu eka timhaka ta tipolotiki. Ivi va yisa emahlweni va ku, Robert a a dumile swinene hi mhaka yo teka misava hi ndli eka lava a a va vula vayivi va rifuwo ra Afrika. Endlelo ra yena ro vutla misava hi ndli ri endlile leswaku a vengiwa hi varhangeri va matiko ya le Vupela-dyambu na ya le Yuropa va vula leswaku a hi ndlela leyinene yo lulamisa swihoxo. Mugabe u angurile hi ku vula leswaku u le ku vuyiseleni ka misava eka vini va yona naswona endlelo ra yena ri fana kahle na endlelo ra valungu loko va yivela maAfrika misava ya vona. Leswi swi vangile ku tshwukiselana matihlo exikarhi ka vurhangeri bya Mugabe ni valungu va misava hinkwayo. Matiko ya le Yuropa na Amerika ya suse vuvekisi bya mabindzu ni timali eZimbabwe ku ringeta ku sindzisa Mugabe ku va a cinca endlelo rakwe kambe Mugabe a sihalala swi ri tano a vula leswaku a nga lavi nchumu eka vona naswona Tony Blair a a fume Nghilandhi yakwe na yena u ta fuma Zimbabwe yakwe. Varhangeri van'wana va tikonkulu Afrika a va nga yimi na wona maendlelo ya Mugabe kambe van'wana a va yima na wona, va vula leswaku u vuyisela misava eka vini. Lava a va nga yimi na yena a a va vula vamandzendze lava va xengaka no xavisa rixaka eka matiko ya Yuropa ni matiko ya Vupela-dyambu. Mugabe u vula leswaku ku ntshunxeka ka ntiyiso i ku lawula rifuwo no va maAfrika va vuyiseriwa misava ya vona. U ya emahlweni a vula leswaku loko u fuwa hlolwa, tsema ndleve naswona Ku hava kun'wana laha muAfrika a nga ta ganya kona handle ka kwala Afrika. Hikokwalaho, lava va vilelaka va vilerisa hi makolo. A hi languteni xifaniso ku nga xitshuriwa xa hina xa B. eka xifaniso hi vona swidakana kumbe mikhukhu hi vona ku ri na nambu lowu thyakeke swinene lowu hundzaka kwala kusuhi na mikhukhu leyiwani le kule nyana hi vona munhu a nga le henhla ka mazenge u ringeta ku fulela ivi ku va na munhu loyi a vulavulaka munhu loyiwani a hi n'wi voni wu le ndzeni ka mukhukhu. u vula marito lawa, I ntshunxeko muni wo hi pfumelela ku vhota ntsena kambe wu hi alela ku va ni misava ni rifuwo? Ivi a tlhela a tihlamula yena n'wini a ku, I nyuku wa mbyana. Tsundzuka, u hlaya kan'we ivi u hlaya swivutiso u hlaya ra vumbirhi ivi u hlamula swivutiso swi na nkoka swinene a hi languteni swivutiso hi ringeta ku swi hlamula xitshuriwa xa a xana vito ra tata wa Robert Gabriel Mugabe i mani va tlhela va ku xana robert mugabe u velekiwe kwihi tinhlamulo ku ta va gabriel mugabe ivi nhlamulo ya xivutiso xa vumbirhi va ku ekutama mission ezimbabwe tsundzuka tsala nhlamulo ntsena u nga kopi xivulwa Xivulwa u xi kopa ntsena loko va ku u tshaha kumbe quote u xi tsala ku sukisa emasungulweni u fika emakumu. A hi yeni ka xivutiso xa 1.2 va ku hlawula nhlamuselo leyi nga yona ku tlula hinkwato ku ya hi ndzimana. A va ku Mugabe a a venga valungu. B Mugabe u rhandza vantima. Se Mugabe a a lava ku lulamisa swihoxo leswi nga endliwa hi vakoloni eka nkarhi lowu nga hundza. D va ku A, B na C hi tona kasi nhlamulo ku ta va C leswaku Mugabe a a lava ku lulamisa swihoxo leswi nga endliwa hi vakoloni eka nkarhi lowu nga hundza. a hi nene eka 1.3 hi swi tivisa ku yini leswaku mugabe a a dyondzekile ivi nhlamulo hi ku eka ndzimana va vula leswaku robert mugabe a a havele magaweni ya ba na ya llb eyunivhesiti ya fort hare na yunivhesiti ya london 1.4 va ku nyika ku yelana loku nga kona eka nhlokomhaka na hungu-nkulu ra xitshuriwa lexi. Nhlokomhaka yi ri Gabriel Robert Mugabe kasi xitshuriwa na xona xi vulavula hi vutomi bya Gabriel Robert Mugabe. Hi ndlela yaleyo u ta va u kombisile ku yelana ka swona. 1.5 va ku xana marito lama nge loko u fuwa hlolwa tsema ndleve ya amukeleka ke? Seketela nhlamulo ya wena. Tsundzuka, hi teri loko va ze va tsala ku, Seketela nhlamulo ya wena. Va ta ku nyika maraka yo va u seketerile. Ivi hi ta vula hi ku, Ina, ya amukeleka. Hikuva loko munhu u n'wi rhurhela kambe u nga n'wi vekeli milawu na swipimelo, a nga ku pfukela matimba a ku xanisa ekaya ra wena? U nga ha hlamula ku, E-e, a ya amukeleki, hikuva van'wana va ta hi moya wa kahle naswona milawu ni swipimelo swi nga va chavisa ivi va baleka. Tsundzuka, u fanele u hlawula yin'we. U nga ka u nga tsali hinkwaswo, u tsala ku ina u tlhela u seketela, u tsala e-e u seketela. U fanele u nyika nhlamulo yin'we ivi u kota ku yi seketela. Tsundzuka leswi, Loko vo tshuka va ku vutise xivutiso xin'wanyana va ku tsala ina kumbe e-e, swi boha leswaku u tsala ina kumbe e-e. Loko wo tsala hi swona kumbe ndza pfumela, u ta rhonga hikuva va tirhi u tsala ina kumbe e-e. Tekela enhlokweni leswaku tinhlamulo to fana na va hawa, eya, eboo, e-e a swi kona eka Xitsonga sweswo. Ku na ina. kumbe e-e hi swona a hi swona naswona loko va ku tsala ina u nga tsali hi swona loko va ku tsala hi swona u nga tsali ina i va ku xana marito lama nge ntshunxeko wa ntiyiso i ku lawula rifuwo no va maafrika va vuyiseriwa misava ya vona ya vula yini ke hi nga hlamula hi ku ya vula leswaku ku vhota na ku va ku fuma vandla ra tipolotiki ra vantima a swi nge ntshunxi maafrika loko va ha hanya evusiwaneni rifuwo ri ri na valungu na misava kumbe mapurasi ya ha ri emavokweni ya valungu 1.7 u nga va lemukisa yini varhangeri va matiko ya Yuropa na ya Amerika ku va va suse vuvekisi bya mabindzu ni timali ku ringeta ku sindzisa Mugabe ku va a cinca endlelo rakwe tsundzuka hi tirhi ku lemukisa hi va hi ringeta ku kombisa khombo leri a wu nga ri voni a swi fani na ku tsundzuxa na dyondzo A hi xiyeni nhlamulo leyi nga nyika. Ndzi nga va lemukisa hi khombo leri nga va ka kona loko Mugabe o endla vuxaka byintshwa xikombiso na tiko ra China a hluvukisa ikhonomi ya Zimbabwe na ku tlurisa ku sungula va vula leswaku swi tlula ku sungula ivi xikongomelo xa vona xo va va va onhela Mugabe xi nga humeleli no va va lahlekeriwa na hi leswintsongo leswi a va ta swi kuma eZimbabwe. 1.8 yi ku, Hi yihi dyondzo leyi u yi kumeke eka xitshuriwa lexi? Tsundzuka, hi te ri dyondzo hi leswi a wu nga swi tivi naswona swi fanele swi ku antswisa. Ivi nhlamulo leyi nga va ka yona hi nga vula leswaku, Ndza ha fanele ndzi lwa ku yisa emahlweni ku kuma ntshunxeko wa mampela ku nga rifuwo ni ku va misava yi vuyela ka vini leswiwani i dyondzo hikuva swa ku antswisa kuma leswaku kumbexana wu teka ingaku ntshunxeko ko va ku vhota kumbe ku va ku fuma munhu wa ntima se swo ku pfuna ku u pfuleka matihlo u vona leswi ntshunxeko wa mampela wu nga swona na leswi u faneleke u swi endla ku va u kuma ntshunxeko walowo. 1.9 ku tshaha xivulwa eka ndzimana lexi kombisaka leswaku valungu a va venga mugabe a hi languteni lahayani ku na xirhatana hi lexiyani xa ku pfula ntshaho swa boha leswaku u xi tsala xirhatana lexiya hikuva wo tshaha lemuka xivulwa xa wena xi fanele xi u xi tsala hinkwaxu ka xona ku sukisa emasungulweni ku fika laha ku nga na hiko kumbe full stop Va ku leswi swi vangile ku tshwukiselana mahlo exikarhi ka vurhangeri bya Mugabe ni valungu va misava hinkwayo. Ivi u pfala quote ya wena lahayani. U nga ka u nga tsali ku swi vangile ku tshwukiselana matihlo exikarhi ka vurhangeri bya Mugabe na valungu u yima kwalahayani u fanele u xi tsala xi ya fika emakumu. A hi yeni mahlweni one point ten va ku tshaha rito. eka ndzimana leri kombisaka leswaku ku na varhangeri van'wana va Afrika lava va nga hava ntiyiso ivi lahaya na swi vona swa ku u vekele xirhatana xo tshaha lahayani xa ku pfula ku tshaha va ku va mandzendze a tlhela a pfala hi xirhatana lahayani. swa boha leswaku u swi vekela loko u karhi u tshaha swa boha leswaku u vekela swirhatana swo tshaha 1.11 va ku u titwa njhani hi hungu leri u ri hlayeke eka ndzimana va ku seketela nhlamulo ya wena tsundzuka hi vurini leswaku eh loko ze va ku seketela timaraka i ta ku seketela a hi languteni loko u tsale ku kahle a ndzi titwi kahle kumbe ndzi titwa kahle u rhongile a hi languteni leswaku munhu loyiwani u hlamule njhani u ri Ri ndzi nyamisa moya hikuva ndzi sungula ku vona leswaku ntshunxeko wa mampela a hi se wu kuma naswona swo endla ingaku swi ta tika. Vantima ha xavisana. 1.12 Va ku hi ku vona ka wena, xana hikokwalaho ka yini matiko ya Yuropa na Amerika ya suse vuvekisi bya mabindzu ni timali ku ringeta ku sindzisa Mugabe leswaku a cinca endlelo rakwe? Ku ri ku vona a hi vatshami va Zimbabwe, lemuka leswiwani i swivutiso swo tlhontlha miehleketo, ivi u nga hlamula u ku, Hikuva vanhu lava a va tekeriwa misava hi mfumo wa Robert Mugabe i vanhu lava hi ku davuka va humaka eYuropa na Amerika, A hi yineni eka swivutiso swa xitshuriwa xa B ku nga xifaniso lexiyani xa swidakana. Va ku xana i ndhawu ya njhani leyi u yi vonaka eka xifaniso ivi hi hlamula hi ku hi le swidakanini swo va hava vukorhokeri. Two va ku nyika matitwelo ya wena ehenhla ka leswi humelelaka eka xitshuriwa lexi. u nga hlamula ku ndzi twa mbilu ya mina yi vava ku vona vanhu va hlupheka hi ndlela leyi endzhaku ko va va lwele ntshunxeko malembe yo hlaya ku hlamusela hi vuenti leswi xitshuriwa xa b xi ku tiselaka swona emiehleketweni u nga hlamula ku vanhu lava nga vhota no lwela ntshunxeko va hanya evuswetini naswona va hava misava kumbe ndhawu yo pfuleka no tenga, va twa onge ku lwela ka vona ntshunxeko a ku ri ka mahala. Na loko a vo kuma misava vusweti byi tinyike matimba naswona a ndzi voni a va ta kota ku tiakela tiyindlu. Sweswo hi leswi swi nga le miehleketweni ya wena. A hi languteni ku pimanisa xitshuriwa xa A na xa B. Hi se hi vule leswaku loko wo tsala ku xa A i ndzimana, xa B i xifaniso u se u rhongile, a swi laveki sweswo. Hi se ha swi vona leswaku i ndzimana na na swaku i xifaniso lexin'wanyana ha swi vona. Hi lava wena u hi nyika ku hambana hi ndlela yo hlamusela. Xikombiso, va ku eka xitshuriwa xa A, vaaki va tiko ra Zimbabwe va kume misava ya vona kasi eka xitshuriwa xa B, vaakatiko a va kumangi misava. Ivi xivutiso xa vumbirhi va ku, ku yelana ka xitshuriwa xa A na B, ivi u nga hlamula hi ku hinkwaswo switshuriwa swi vulavula hi ntshunxeko na nkoka wo kuma misava. ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka chanele leyi kasi u nga ha downloada vhidiyo leyiwani mahala hi ku tirhisa vhidiyoda kumbe youtube tshikelela subscribe ehansi ka vhidiyo yaleyo ku endlela leswaku u nga hundziwi hi tidyondzo tin'wana tlhela u tshikelela share ivi u shera linki yaleyo na van'wana va va ka online xitsonga va teka nkarhi lowani ku nkhensa hinkwavo lava nghenisaka xandla eka ku vumba tidyondzo hinkwato leti mi ti kumaka laha ka YouTube.